Hello, Mangkoi podcast in ka rak kan don ṭhan hna. Nan umnak hmun cio ah dam in nan um lai tiah zumhnak ka ngei. Atu hi kan miphun kan zatlang nun ah Chinmi nih te a bik in Laiholh a hmangmi ai hrawmmi kan zatlang nun ah ka van hmuh pah ngaimi cu zeidah a si i micu kong cu atu zaan hi kan topic kan ruah dingmi a van si i cucu zeidah a si ti si ahcun kan ram dothlennak kong ah hmuhning ai dang ciomi kha chim cio a si mah kha chim cio a si tikah ahodah sansel a tong bik ti si ahcun tulio tiah cun media cheukhat hi kan si Mah caah cun tuzaan caan ahcun media kan cheukhat kan soinak a hnak i zeidah zeitindah a si mah cu media pawl cu teh cutiruk in soi cu maw an i tlak ve ko timi pawl kha tuzaan i kan van i ruah dingmi cu a si lai. I hi hi zeiruang dah kai thim ti si ahcun media timi hi a biapitnak he kan theih cio dih ko i tam zeitluk in dah a biapit ti ka chim ti lai lo. Sihmanhsehlaw kan zatlang nun ah media kan van ti hna tu poh ah khin anih cu ti phunphah in teh khatalei zoh deuh khin zoh khi an tong pah tiah ka hmuh pah caah khan tuzan caan ah media kong hi van i ruah hna usih ti kha ka duhmi si le media kan ti tikah pumpak tete in aa tuahmi media zong an um mah cun a bu nih tuahmi media zong an um le mah cun media khi puitling tein a kalmi an um bantukin pumpak nih a duhning paoh in a kalpimi media zong kha um ve a si. Mah si tikah hi kan chim tikah a tling dih lai tinak kha si lo. Mah cun media kong kan chim tikah a thei bik ti zong zong kan si lo na te khan kan zatlang nun i kan kan ceihmi kong te kha ka hin ka ruahnak te kha tlawmpal van i hrawm kan duh ve hna bia kha si i Media van ti poh ah hin phun hnih in van zoh u sih law media hi ram ṭha nih an hman hna ning le ram ṭhalo nih an hman hna ning ti deuh khan democracy ram nih media an hman ning le democracy a si lomi nih an hman hna ning media ti khan van zoh pakhatnak bik ah ka duh. I mah ka ti tikah US le kanmah Burma ram kong deuh khan van chim usih la US nih media hman ning hi democracy nih an kalpi mi media hman dan si i democracy si lo mi kan kanmah Burma ram nih kan kalpi ning media zong khi ai dan ning kha theih cio mi si ma ca cun mah hna pahnih deuh hi van tuak khan media timi hi kan kalpi dan kanmah Laimi nih hin teh zeitindah media kan kalpi ve timi kha tuzana kan ruah ding mi cu si Democracy ram poh ahcun media hi a biapi dikmi bu an si. A cheu cozah nih cun a ṭih hna in an ṭih hna. Nacun mipi nih an i bochan hna a fawinak in cun. Tikhin si le democracy a fehnak a biapi taktakmi a muru cozah a dikfelmi a dir khawhnak ah media hi a biapi takmi a si. Mah caah cun media van ti tikah hin democracy ram i media an hman ding hi cu tam deuh cu tlin dih ti kha cu um lo na ti kan tam deuh cu upat an si mipi nih an upat hna mipi nih an zumh hna sihmanhsehlaw cozah tu nih cun an ṭih hna sihmanhsehlaw media ah khan an kal ṭhiamṭhiam an duh lomi hna media an si zong an kal hnawh ṭhiamṭhiam hna a ruang cu zeitluknak media democracy timi zalannak in ukmi phung ah zeitlukdah media biapit timi kha an cohlan khawh an pawmh khawh caah khan takhan an kalpi ning kha si cucaah cun atu ah hin ai dangmi taktakmi pakhat cu Thapmah Burma ram cozah kha si. Mah si tikah Burma ram cozah ahcun media zalamnak a um lo. Kan theih cio dih bantukin media cozah ṭhat lonak ṭialmi paoh thawng tlak hei ti rich zei lo license te pawl hna chuhpiak ti phungphai paoh thawng an thlak hna, an hrem hna hei ti phungphai. Mah cu media hrimhrim zong ahkhin a cozah kha an kal tuk lo. Anmah cozah nih an kalmi MWD te Myauri he te MRTV te hrawnghrang tu ah khin an cozah riantuan ning kha biatak te khan an propaganda te cozah nih an duhmi paoh kha mipi sinah khan chimnak hmunhma khan an hman mah kha si tikah mipi kha nih khan a tikmi a felmi thawngpang kha ngah khawh a si lo i mipi nih mah kha an theihmi thawngpang khan a tikmi biakhiahnak an tuah kho lo mah caah cun kan Burma ram cozah a kalpimi uknak khin cun media hi khi rian a duh ning khan a ṭuan kho lo. Mah caah cun cozah ṭhalo zong kha ai chuahnak a si i atu tiang zong cozah cu ai thlak khawh lonak cu a si. Mah a si tikah atu zaantan zong ah hin mah khakha a tlawm a fawinak in media pahnih ai dannak ti. Ram ṭhalo paoh nih cun cozah nih media an ngeih. cozahpi nih media an ser i makha khan an duhmi paoh kha an chim an tuah i makha mipi lung a lut ding khan an kalpi le anmah duh loin rianṭuanmi an rianṭuanmi biahalnak a tuah deuhmi media tatak pawl tu kha thong an thlak hna fana an pek hna kotka an kharkhenh hna laisen an phinchuh hna ti pai khan a si atin democracy ram tu a simi us te pawl ahcun media kha biatak tein cozah nih media a ngeih lo cozah nih media ngeih zong cozah nih a kalpi mi si lo tahchun a tlawmpal tete fan a pekmi cu an um ko e sihmanhsehlaw cozah nih zakhat ah zakhat ah a kalpi mi US ram ah media kha a um lo atu President Trump cozah le bang ahcun VOA te pawl te RFA te te yong pawl hmanh kha tu kha khar thluahmah dih an tim i hei chim duhnak cu US ram ahcun mipi nih dirhmi media kha a fekmi an si i mahka cozah zong nih khan mahka hmunhma ah khan langchuah kha an i timh pengmi si a si tikah media kha a si natein an chimmi ah khan Report an pekmi cungah khan ṭuanvo laknak tu kha cu an rian kha zakhat a si ve. A ruang cu a dik loin cozah rianṭuannak kha zapi sinah an chim ahcun mah kha cozah nih taza cuainak te pawl zong kha a tuah khawhmi a si. Mah caah cun Zalonnak an ngah tluk khan ṭuanvo lak khawhnak zong kha a um ve. Mah kha hika democracy ram i an kalpi ning kha a tlangpi deuh khan a si. Mah a si tikah media nih hin cun a biapi cem cu Cozah nih nawlngeitu hna nih an nawlngeihnak, an bualin mipi namnehnak an tuah lonak hna ding le cozah an rianṭuannak siseh a dang event tete kha zapi sinah thawngpang a dikmi thil a cangmi kha zapi sinah phakter i kha kha thawngpang zapi nih an theihmi khan biakhiahnak te anmah tein i tuah kha si. Mipi kha an lung i thleng hna seh ti kan media kan rian zong khi a si lo. mah kha media zong nih khan tampi in cu kan theih cem si ko cu tlawmpal te van chap a duh i a si ahcun kan laimi media kan kal dan khi tlawmpal te van zoh hna usih law kan chim cia lengmang bantuk in laimi tampi media hi media sianginn kai in Boih tampi hna ngah in thiam tuk ruangah media dirh timi hi kutdong relkhat rel zat hmanh khi an si hna lai lo. Mah si tikah huamnak, duhnak le ke cawn duhnak le ti duhnak le ṭawn duhnak le a ṭhatnak theih duhnak khan i zuamchom in i ke pumpek in tuahmi lawngte an si. Uh, cun hi a tuahmi pawl hna khi phaisa a ngahmi zong hi khuadong ralkhat te se bawmhnak ngah an tei. Mah caah cun anmah phaisa dih tein a ṭuanmi media kha tam deuh u si. Atu hna cun pumpak tete tuahmi cu social media zong phaisa cu an vam a ngah pah men ko lai i natein a tlangpi in cun media taktak timi uh, zapi nih hrawmmi zapi nih a bunh tirhmi pawl kha cu phaisa lei zong ah chambau si caah hi kutdong ralcat tete dah ti lo khi cu media tlingpi timi taktak hi kan ngei lo thiam ruangah tuahmi zong kan um tuk lo mah caah cun duhnak le lungumnak le thiam khi thiam duhnak a ṭhat ti theih nakin tuahmi deuh an si hna tikah Ṭhiṭhiam lo buin tuah cuahmahmi cu i palh thluahmah bu khan kal thluahmah cu a si ve. Palh pah bu, cawn pah ve khan kan media he tamdeuh cu a kalmi kan si hna tikah chambaunak cu tampi a hmu ko lai. Sihmanhsehlaw cu chambaunak chung zongah cun a ṭhatnak kha a tam tuk ve. Mah si tikah kan Laimi media cheukhat cu tampi cu atu ka chim bantuk khan fawmnak le duhnak khan a kalmi kan si hna tikah chambaunak tampi chungin a kalmi kan si. Sihmanhsehlaw atu chuknak cucu kan van zoh hna ahcun van tuak hna u sih law media cheukhat ka van ti tik ahkhin nan lung a mi hna pawl khi maw mi khi hna pawl khi van zuh tuak hna u law zeidah na mitthlam an cuang midek van ti hna khen te le makhakha cu nanmah nih khan biahalnak van i tuah ve cio hna u law a ṭha nan timi hna zong an um lai a chia nan timi hna zong kha an um lai anih cu a dik annih cu an dik lo timi zong kha nan ngei tung ko hna lai sihmanhsehlaw makhakha nanmah biakhiahnak cungah khan a ummi a si i Atu ah kan ram dohnak kong ah hin media ah biachim media nih thawngpang dik lo nan thlah media nih a si lo le si lo nan chim media nih pakhat le pakhat i huatnak le pakhat le pakhat i rem lonak nan ser hei ti phunphai khan chim le rel kha a tam ngaingai mah a si tikah a dik maw dik lo timi kha cu Mah kha thil an chimmi a chimtu hna le media lei a ṭialmi hna nih an ṭialmi hna hoih khan thil cu a kalmi a si. Le tuzan ah mah kha pakhat pahnih te char khan chim ka duhmi a si lo. Tuzan ah a tlangpi in cun media kan ti tik hna ahhin aa an chimmi a dik lo ah kha ruangah khan ṭhipheihnak kha he a tongmi kha aa tampi kha an um pah hna. Mah media cu a si lo ning report na tuah caah ti lungphai khan i ralring ti lungphai kha a si. Le Kha bantuk kha zei bantuk i ralring ti kha an chim lo na cu ka thei lo natein media ṭhihpheih timi hi democracy ram ahcun media ṭhihpheih timi cu um ve ko natein media ṭhihpheih timi hi democracy a si lomi democracy uknak kha na kal lomi hna ram ah media ṭhiphaih hi a tam deuh timi kha hmuh khawhmi a si. Mah si tikah atu ah kan hruaitu cheukhat tampi nih media an ṭhiphaih mi cheukhat le an timi hna cheukhat hi cu van zoh tikah hin i ralring deuh an tinak sawsawh a si ko natein khati ning khin kal lengmang ahcun democracy kan khelmi hi Zeitindah a si ti hmanh khi media lei ṭuanmi nih cun i ruah an i ruah lo khi a ṭha lomi a si. A ruang cu an dikmi an report an tuahmi a hmaan lo cu a hmaan lonak kha an chim ning si. Va ṭhihpheih le khi hehtiah va thangchiat a haumi khi a si lem lo. Mah kha si tikah ṭhihpheih, hehti phunphai ti mah cun ati bantuk zoh namneh he ti phunphai ka cu te manu pakhat nih duhdang pa ukmi ram kanmah Burma ram cozah bantuk lila khi nih khin an hmanmi phung a si hiti ka ti tikah kan hruaitu hna nih hiti an va chim rungah democracy an duh lo ti kha ka duhnak salo kum sau tuk le mah cun an nunnak tampi pek khan democracy caah rian a ṭuanmi an si mah kha ka chim duhnak salo sihmanhsehlaw Hi ti bantuk kan chim lengmang tikah cun kan khelmi ka zalonnak, ka zalongmi uknak ngah khawhnak ding kan khelmi hna khi kan pial sual hnga maw timi te kha tuzan tuni ah hin van i ruah ka duhmi hna sule sihmanhsehlaw khati an ti tikah media lei zong nih khan a si lomi kan ṭial i a si lo ningin report kan tuah ahcun ṭuanvo kan i lak ngam ve hau le a si komi ṭha tein kan report ko ahkhan cun kan pale te ahcun kan hruaitu kan bu tampi zong nih hin a sining te report nan pek lo cun an i ṭhihpheih ko hna lai natein zei pipa khi an tuah lai ka zum lo ruang cu thil a dikmi cu a dik ning khan a kalmi si ko mah caah cun media nih a sining te report na pek ahcun kanmah kan laimi chinmi hruaitu hna sin kan cun zeihmanh phan awk na ngei tiah khan keimah nih cun ka hmu lo democracy a khalmi an si caah media a biapit nain Media zeitluk in dah hman thiam a hau timi kha a thei dihmi an si ko caah khan phan awk hi a um tiah ka hmuh lo. Sihmanhsehlaw a si lo ning report kan tuahtu ah khan cun kan i ralrin hrimhrim awk a si. Kan rian lo kan tuah a si. Media kan um lo ding a si ko. A si lo ning in thil report kan tuah lai Ti kan ti si kha cu media um hau lo. Kan duhlonak kha a si lo. Kan reportmi hna minung kan rem lomi hna he ai domi hna sin poah khan kan va um ding bu tu hna khin kan va um ding si ko. Media timi ah khan kan i tel lo zong ah khan a poi lo. A si lo ning in report tuah fum phai kan kan hman tuk ah khan cun te. Le mah ca cun kan media soi, sel, namneh le ke ṭhihpheih kan tonmi hi democracy a phung a si lo democracy a khal cuahmahmi nih kan hman ding a si lo ti kha pakhatnak ah van chim ka duh mi cu si pahnihnak media kan si ahcun a sining tein report zong kan pek ve hau a sining tein thil simi kha kan chim hau le nakha kan chim ko ahkhan cun kan pa le te zong nih kan bu kan kan hruaitu hna zong kan upa kan kan cozah hruaitu hna zong nih zeihmanh an tuah lai kha ka zum lo. Ruang cu ka chim bantuk khan democracy a duhmi nih media zeitluk in dah a biapit timi kha an theihmi si. Sihmanhsehlaw atu lio ah kan Laimi media cheukhat cu tuan kan chim bantuk khan uh, kan thiam lo ruang zongah a si. Mah cun kan theih lo ruang, ruang zongah a si kho. Mah cun a bik in ṭanhmi kan ngeihmi hrimhrim hi a ruang ahhin atu kan Laimi media cheukhat tu cu tlawmpal te ṭanhhlei kan ngei deuh ko timi kha cohlan awk cohlan a haumi si. A ruang cu kan ṭanhmi ai theih tuk khin report kan tuahmi tete khin a lang. Le ta chunnak ah ṭanhhlei ka ngei ti khi a si lo. Atu ka van char tik zongah hin amah kha ka tinak hna si lo, natein uh, khi example phunte khan van chim ka duh i media pakhat uh, naite ah uh, CB nih CNF nih uh, an ralkap uh, AA hi ni Matupi sakawr te an rak doh hna lio ah ralkap an thlen an tlaihmi pakhat a thi tiah khan an timi thawngpang kong kha zapi nih kan van theih makha ah khan media pakhat nih zeitindah an chim ti si ahcun a dang cu ka chimh tampi an um ve ko ai nain media pakhat nih zeitindah an chim ti si ahcun CB nih aa khi a si lo ningin CNF kha an puh hna ti khan khi a tlangpi ah an ṭial. Le media pakhat a simi nih cun CB nih CNF kha a si lo ningin an puh hna ti lo khan CB nih CNF cu sual tuah an puh hna hei ti phunphai khin an chim ding a si. CB nih a si lo ning timi kha kanmah biakhiahnak khi a si ti lo. Le anmah CNF lei nih khan a si lo ahcun a si lo ning khan an chimmi kha a chungah cun ṭial ve ko ve na te khan a si lomi makha pawl cu CNF tu nih khan a si lo ning an kan puh an ti khawh na te media nih CB nih a si lo ning in CNF an puh hna ti phunphai kha cu CNF le a ṭangmi media an si kha a lang. hei chimlunak cu maka kha thil a kal dan te kha bantuk phai khan ling telat zong khan van ti ve khawh van ti ve khawh mi khi a si ṭhiam ṭhiam CNF nih CB kha a si lo ning kin an puh ve hna ti khan report ka ke a um ve ṭhiamṭhiam. Makha media, kan media kaldan te. Makha bantuk si tikah kha bantuk biafang pakhat a si lo ning timi pakhat te kan hman ruangah khan khuazeidah a ṭangmi kan si timi kha ai thei cangmi si. Makha tikah khan makha na media kha aa zakhat ah a hmaan ko lai zongah khan nangmah nih dirhmun na ngei cang timi kha a fiangmi si. Le hi ti ka chim tikah media hi pakhat lawng si lo tampi kan sem a kong a ṭialmi te mah caah cun atu tan ah hin kan biafang hman tete zong khin khoika ṭang dah a si ti kan theih kan i theih khawh tikah fak tuk in kan chim le bang ahcun kan i thei tuk timi te kha van langhter ka duhmi a si mah caah cun kan rian taktak a simi cu Mipi nih thawngpang dik thawngpang hmaan kha an theih i mah kha an theihmi thawngpang kha a dik maw a dik lo a ṭha maw a ṭha lo timi cu mipi nih anmah tein biakhiahnak an i tuah dingmi an rian a si kanmah nih mipi kha cutin biakhiahnak va tuah u ti khi kan rian a si lo cu ve bantukin cozah atu lio ah kan chinram hoih in cun cp le cc hei ti ko seh mah hna khi biahalnak kan tuah ngam hna hau Biahalnak kan tuah ngam na hau ti tikah CC lei a ṭangmi media nih khan CC lei an van chimmi paoh kha aw ṭha tuk ti ti um phai kha a hau lo. Ti khawh ti na ti ko bu zongah zeitindah kan ti rih a si ahcun se cu si ko bu zongah cucun cutin cu le maw cucu zeitindah thil a can ning si ti kha ṭha tein kan hal ṭhiamṭhiam hna awk kha kan rian a si. Cu ve bantukin CB lei kan si zong kan va ṭanhmi hna an si zongah CB lei hruaitu kan hal hna tikah anmah kha khi zei ka ti la ṭanh in va hal an hau lo. An tuahmi thil a dik lomi kong ahcun kha zeitindah si ti khan ṭha tein hal kha media kan rian a si. Mah kha bantuk ṭhimṭhiam khan kan hruaitu zong nih khan a kan ṭanh lo deuhmi ti kan theih ko zongah khan kan va kal hnawh hna i kan dirhmun kha fek tein kan chim khawh hna ding si. Tahchunhnak ah CNF siseh, CC siseh, CDF te pawl zong nih hi kam ah khatalei CB lei he media ah ai ṭan deuhmi hna he zong khan zongah khan kan va kal i kan dirhmun kha fek tein kan va chim khawh hna ding si. Cuvel bantuk an CB lei kan hruaitu hna zong nih CC le a ṭang deuh ko rua timi nan ruahmi hna media sinah khan va kal u law nan dirhmun kha fek tein nan chim khawh ve ding khi si. Makhal lawngah khan a fekmi le a dammi democracy taktak cu ke nan kan khelpimi khi kan phanh tikah a dammi thiamsalonnak timi kha kan ngah taktak lai. Media a za lon lo chung paoh cu a zalongmi uh, uknak a si rih lo timi kha uh, kan hruaitu le te nih khan nan theih dihmi si ko caah an tan lo deuhmi hna sinah khan valang ko va kal u nan tiam fek tein chim piak u media tu nih cun kan rian a si bikmi cu hruaitu hna biahal mahka kan rian a si. Mah caah ṭanhlei ti kha kan ngaih ahkhan cun anmah he khan anmah he khan rianṭuanṭi law hmanh kha he khan ai khat ko. Mah caah cun media a fekmi te kan si ko lai ti si ahcun ṭanhlei ngei lo tiin aa thawngpang siseh interview kan tuah zong ah siseh mah khakha kal khawh kan zuam hang kan report mi a dik lomi kan report mi chung ah khan ṭuanvo zong kan i lak ngam ve hau i kan hruaitu zaw te zong nih media hi soisel tuk hi a hau ah ka ruat lo le a za rih lo nan ti si le kal lo zong khan um kho se an an report mi a hman lo nan ti si le a hman nan ti nak kha media chim khawh nan si ve ṭhiam ṭhiam ma caah cun media a lang tuk timi hi a sualnak um lo chim hau lomi chim lo khawh si ko mah caah cun atu caan ah media kong kan van chim duhnak bik cu tlawmpal te kan hruaitu zong nih le media a huami zong nih tlawmpal te van i sum deuh hna usih cu ve bantukin media a ṭuanmi zong nih ṭanh hlei kan ngeih tukmi kha van i sum deuh hna usih law ṭanh hlei ngei tuk lo tein ṭanh hlei ngei lo tein a thil a cangmi kha a si ni tiang report penak a si interview tuah hna usih law cuticun kanmah zong kha media lei ummi kan si ahcun ding fel deuh te le a sining media rian deuh te khan van ṭuan van kal hna usih law cuticun a kap hnih khan kan dirhmun kha van i rem hna usih law media le Atu i hruaitu le kan mipi karlak ah hin a hlawkmi a chuak ko lai timi kha tuzaan i ka van chim duhmi cu a si le hiti ka theih tikah media he kan thiam ahom han thiam a thiammi tuan ka chim bantuk khan kan tam lo huam ruang le duhnak sawsawh in tuah ciami si tikah tu bantuk kan van chim tikah i cawnpiak zong a si lo kan theih ciomi kan i sum deuh na hau lo maw Democracy kan duh, federal democracy kan duh kan ti. Media he ti kan nam ne kan ṭhihpheih hna kan cun makha federal democracy kan ngah tikah makha thi hna kha kan i kalpi sual ahcun zalonnak taktak hna kan phan lo sual hna hnga maw timi te kha a duh tek khin ka lung a ummi si caah khan van chim duhmi ka si i media a zaar a lonh lawng ah a fekmi democracy a dir i mipi nih a dikmi anmah tein khuakhan khawhnak an ngei. Mah caah cun media ah kan pa le te zong langh hi ṭih tuk ding an si lo. Kan chim nan chim awk chim awk ral kong ah chim awk ṭha lomi cu a ka chim kho lo ti khan a chim khawh a si ko. Nate khan media kha ṭih tuk zong hau lo i media hrimhrim zong nih khan ṭanhhlei ngei tuk in le thil a dik lomi report hrimhrim kha cu kan ngol hrimhrim i kan okay, kan hrial hrimhrim kan rian a si ve i a fekmi a hmaanmi a dikmi thawngpang zapnak kha kan rian a si timi te kha thei ve hna usihlaw khattelei le khattelei i hmuh thiamnak note khan kal hna usih law democracy kan khalmi federal democracy kan kan phah tikah khin a ngan a dammi le macun a thianghlimmi democracy taktak kha kan phanh khawhnak ding ahcun media hi a biapi tukmi a si caah atu te hin media kong ah hin ka ruahnak te ka van chim duhmi si ve sehlaw a si ahcun tuzan ka chimmi ah na lungtlin lonak siseh na hmuh dan te zong kha comment zong kan van kan pe ve law hi hnu ahcun herh si le media kong bantuk tete ah chim a herh ahcun tam deuh zong van chim khawh kan i zuam ṭhan la tutan tu cu mah vial si rih sehlaw hi keimah podcast te hi facebook zong siseh youtube zong siseh like le share le subscribe nakin thazaang rak ka pe ve u tiah khan ka rak in sawm hna. Nanmah hmun cio ah dam tein rak um u. Hi hnu video ah ka le tong ṭhan te hna lai.